Salve família! Na es mara pug mc pika di spika anti di kumesa video fla skrebe na kanal kumenta konpartilha y dexa kel like pa subi ritenson di tu família ka bu skese bu dexa bu sujeston di video na kumentariu kumenta partilha y dexa kel like pa subi ritenson di tu família nu tene txeu novidadi pa nhos nu ten txeu sena ta trazi Nhos aguarda sô más un poku pa nu ben revela nhos novidadi ki nu tene pa nhos. Nhos aguarda ansiozamenti sima mi N sta ansiozu pa N revela nhos novidadi ki ta stara ta ben pa kanal ku se ki nu sta stara ta pripara pa nhos. Família, nu sen fala sobri xou di MC Tranka Fulha Summer Summer Afrobeat ô ke ke ke ke monti séna mi N ka sabia kuzé txeu. Nton, ta realizaba onti xou di MC Tranka Fulha. BR BR kel txou ki pudi ser kanselaba entri tranka fura ku MC pregu pregu ki sa prometeba txou kel show di BR BR família ami kel show li nsta ansiozu pa ngodjel pa ngodja se divulgason gosi li nkaba tive faze un piskiza fundu fundu nkaba odja ma ningen ka mutu partila kel show li pamodi família Nos kabuverdianu, nu ten ki ta apoia nos próximo, nu ten ki ta apoia nos artista y nu ten ki ta apoia nos kultura, nu ten apoia joven ki sta xei di vontadi di vense, rapaz ki sta ta da ses kontributu, sta ta fazi kuza pa djuda ses kabesa, pa djuda promove se muzika, pa djuda promove otus pesoas, pa djuda otus pesoa. Ma, familia, abo kabuverdianu ka ten mutu djuda pos, txeu tanbe ka tevi txeu aderensia, nka sai pa modi, txeu publisidadi nka staba ta odja na vidu, pesoas ka dire masa, pesoas ka bai. Dja ntende pisoas ka diri é masa a kel summer beach afrobeat ok pisoas ka mutu a diri txo summer afrobeat pisoas ka mutu a diri xou di tranka fulha na nha opinion n odja ma pode ser ki sta masa algen pa riba tras n ka odja Na kes vídiu ki N odja ka staba nen 200 algen la. Nau, 200 é txeu dimás. Ka sta nen 100 al nen 50 algen la. Bu ta intende? Sta poku algen. N ta poi na vídiu ta pasa pur si até ki N sa ta.

Traze konkluzon presipitadu, pode ser ki tevi más pesoas. Pa u ki nodja na vídiu, pô pesoas ki nodja ka tevi txeu adirénsia. N ka sabe purkóza di kuzê ki pasa ô se tiketi staba karu ô alguns kuza más. I sima bu ta sabe, na Kabu Verdi pesoas ten poku puder di kónpra, txeu pesoas ka ten dinheru, sta un krizi danadu na Kabu Verdi. I tanbe pode ser kel-li kauza ki pesoas ka diria masa xou di Embi Stranga Fulha Beri-Beri, pamodi txeu pesoas ta fobadu, krê di sta na Kabu Verdi. Famia, nu ten ki ta poi nos artista, nu ten ki ta djuda nos artista i nu ten ki ta nos artista más moral pamodi é di ses arti ki es ta vive, kel la ki es ta ses arti, fai ses arti é txeu inportanti, ta intende? É monti dinheru investidu la i avês es ka ta ten kel retornu, avês é txeu kuza, kuluga espasu, paga kuluna, paga son, Paga kel i paga kel otu pesoas ka diri txeu e txeu perde me mas alvez pesoas ka ta diri rapaz ta kanta si me pres ta ama ses musika e ka publiku ki ta faze un artista i nton e poku publiku ki bu teni mas ki bu pui bai mas e pode ser grandi kuza pa rapaz pode ser un konkretizason di un sonhu si kre kel ki for i kel ki nhos marka pui nhos mi sinta pui kes video ta pasa nhos ta odja. Ma pesoas ka mutu a diri xou di MC Tranga Fulha, MC Pregu Pregu, e si ki nu ta fase, nada nu ka ten di fase. Ma rapagas kontinua tra kel propi, nhos kontinua namoral, kel li nhos manda pa un MC pika dus pika tamu junto, bless. Nhos agora ja ja ten novidade pa nhos, xou di MC Tranga Fulha ka tevi nen 50 algen. Fui! Novo fidji, djan bai! Nhos speras na proximo video nu ten novidade pa nhos ok. Deus ku nos.